Сәлам дуслар! Минем образымда берәр инде үзенчәлек күрәсезме? Әйе, әйе, мин нәкъ менә бу алкалар турында. Һәм мин аларны бүген очраклы рәвештә генә кимәдем. Чөнки әлеге сораштыруыбызның темасы татар хатын-кызларының бизәнү әйберләре. Һәм бу сораштыруны мин татар кызы бәйгесендә катнашучы гүзәл затлардан алачакмын. Чөнки нәкъ менә бу көннәрдә Казанда республика күләм татар кызы бәйгесенең финалы уза. Без дә кызларның белемен тикшерергә булдык. Нәрсә килеп чыгыр микән? Әйдәгез бергәләп карыйк. Исемең һәм син кайсы районнан? Энҗе Актаныштан. Хәерле кичләр. Минем исемем Галия Хәкимова һәм мин Әтнә районы Олы Бәрәзә авылыннан. Минем исемем Зилә, мин Югары Ослан районыннан. Минем исем Язилә, мин Мөслим районыннан. Минем исемем Регина, мин Мөслим районыннан. Мөслим кызлары бигрәк күп сезнең монда. Исәнмесез, минем исемем Зарина Әгълиуллина, миңа 22 яшь һәм мин Казан шәһәрендә туып үстем. Казан кызлары да бар икән татар кызында. Зәринә, мин сиңа хәзер татар хатын-кызларының бизәнү әйберләренең фотографияләрен күрсәтәм. Син шуларның татарча вариантын әйтергә тиеш. Әзерме? Әйе, әзер. Әйдә, башлыйк беренчесе.
Булар алкалар.
Бик авыр һәм бу алка. Так, бу алка.
Алка.
Алкалар.
Алкалар.
Читек.
Так, бу читек. Читекләрне кайсылар Казанда, Татарстанда белмисеңме? Сахтиян дигән
Сахтия дигән компаниядә алар ясыйлар һәм арча читекләре.
Читек.
Бу читек. Бу инде читек. Читек.
Хәситә. Хәситә.
Хәситә.
Хәситә.
Бу безнең, әлбәттә, хәситә. Хәситә.
Бәлки муенга элеп куя торган әйбердер, муенса.
Ниндидер

Ә, бераз подсказка аны менә монда эләктереп куялар һәм менә бу шулпылар ма алар юк юк менә именно менә бу җиргә калфакка эләктереп куялар аны ә, шушы исемне әйтсәгез сырга дип атала сырга күбесе белми аны ләкин ул бар әйе ә, бик тә калфакка ошаган так бу калфак аның бер төре дөрес әйе сизү

Сы изү. Ансы изү була. Ә бездә аны түшлек дип тә йөртәләр икән, мөсендә. Әйе, ике варианты бар. Бу инде изү әлбәттә.
Традицион изү, әйе.
Ансы менә изү инде. Изү, әйе.
Беләзек.
Браслет.
Татарчасы. Так.
Силейлек җырында да бар әле. Силәкнең бите нәзек. Беләзек. Ансы беләзек. Дөрес.
Беләзек.
Бу безнең Беләзек. Монысы беләзек. Монысы менә монда алга куя торган әйбер. Так, яка чылбыры.
Ага, менә монысын минем исемен белмим шул. Менә монысы яка чылбыры. Яка чылбыры бу. Сәйе.
Менә монысының исемен берсен генә әйтә белмим. Кая эләктерелә ул?
А, мой, ул муенга эләктерелә. Якага эләктерелә.
Яка
нәрсә, ничек әле? Якаш.
Яка, якач. Якач чылбыры. Якач чылбыры.
Бу язык.
А, бу инде безнең
татарча.
А, беләзек тә мин юк, беләзек түгел. Шул язык кебек. Бар кемдә сикереп чык. Йөзек.
Йөзек.
Йөзек.
Йөзек. Бу безнең балдак әлбәттә инде. Балдак йөзек.
Все, шуның белән сораулар бетте.
Рәхмәт сиңа бик зур. Дуслар, шуның белән тәмам һәм аның нәтиҗәләре мине бик тә куандырды. Кызлар чыннан да татар кызы исеменә лаек булганнарын бүген күрсәттеләр. Мин биргән барлык сорауларга да Җавап бирә алдылар, бары тик сырга бизәнү әйбере аларда сораулар уятты. Һәм минем сезгә бер соравым бар. Ә сезнең якларда, сезнең районда әлеге бизәнү әйбере таралганмы? Гомумән, сез аның турында ишеткәнегез бармы? Комментарийларда языгыз әле. Һәм сезнең белән хушлашам. Пока-пока!